מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ז' עמוד דף ל א עמוד א'. לאמיר נעמען די לעצטע צוויי שורות דף ל עמוד ב'. אבער לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן געלערנט אויפן פריערדיגן עמוד דעם נושא פון אריינגיין אין די אזהרה. האבן געזאגט, אונז האבן דא דריי שיטות ווען א מענטש גייט אריין אין די אזהרה. מוז ער האבן א טבילה, און אויב מוז ער האבן וואס איז די סיבה פארוואס ער מוז האבן א טבילה. איז לאמיר קורץ נאכמאל איבערגיין די שיטות. שיטת בן זומא איז געווען, א מענטש וואס גייט אריין אין די עזרה מוז ער האבן א טבילה, אנע דעם איז נישט דא וואס צו רעדן. און זאלסט וויסן ס'איז א דאורייתא, איך לערן עס אויס פונעם כהן גדול. מרדכי דער כהן גדול, וואס ער גייט בעצם מקודש לקודש, פון א פלאץ וואס ס'איז דא קרית ווען דו ביסט טמא צו א פלאץ וואס ס'איז דא קרית ווען דו ביסט טמא, און נאך אלץ מוז ער האבן טבילה, אוואדי איך ישראל, צו איך כהן הדיוט, וואס איך קום זיך פון מיין אייגענע שטוב, פון א פלאץ וואס נישט דא קיין קדושה, פון א פלאץ וואס איז נישט דא קיין קרית, און איך גיי צו א פלאץ, וואס דארטן איז דא קרית, א פלאץ וואס איז דא א קדושה, אוואדי און אוואדי דארפסט די האבן א טבילה. דאס איז געווען שיטת בן זומא. סא די רייסע, איך לערן עס אויס פונעם כהן גדול. קום רבי יהודה, זאגט רבי יהודה ניין, איך בין מסכים מיטן פאקט וואס דו זאגסט, איך בין מסכים אז מען מוז האבן א טבילה, פאר דו גייסט אריין מוזטו האבן א טבילה, אבער איין זאך, ס'איז א דרבנן, דאס איז נישט קיין דאורייתא, און די סיבה דערפאר איז, ווייל איך וויל, איך וויל מאכן זיכער פאר דו גייסט אריין אין די עזרה, טראכט נאכמאל קורץ איבער, ביסטו טאקע טהור? איך ווייס דו האלסט דיך פאר א תאוה'דיגער מענטש, איך ווייס אין דיין קאפ ביסט דו מחזיק פאר תאוה, אבער אמת'דיג, טראכט דיך נאכאמאל איבער, גיי אריין אין מקווה, דאך דעם ביסט א נאכאמאל טראכטן איין מינוט, בין איך טאקע תאוה? איין מינוט, איז נישט געווען א שטיק צייט צוריק איך האב אנגערירט לאמיר זאגן א שרץ, איך בין למעשה נאך אלץ א טמא, עס טוט דיך דערמאנען, און למעשה עס נישט אריינגיין. דאס הייסט רבנן זאגן, גיי מאך די עקסטער טבילה, פשוט זאלסט דיך דערמאנען, פשוט נאכאמאל איבערחזר'ן, ביסטו טאקע תאוה צו נישט? דאס איז געווען שיטת ר' יהודה. אבער ווייטער, דאס איז נאר די רבנן'דיגע דין. און אויף דעם זאגט ר' יהודה, א מצורע, אז ער גייט אויפן אכטן טאג, און ער קומט יעצט, מ'זאל שפריצן על בון ידיו ובין רגליו, איז דארף ער נישט האבן נאכאמאל א טבילה. ווייל נעכטן ביסטו שוין געווען, איז דארפסטו נישט גיין נאכאמאל יעצט. דאס איז געווען שיטת ר' יהודה. האבן געהאט שיטת רבנן וואס זיי זאגן פונקט פארקערט, פארקערט, דער וואס גייט זיך די מצורע וואס קומט דא אריין, ער קומט זיך דא מטהר זיין, ער דארף ערשט האבן טבילה, ער איז א מענטש וואס דארף האבן טבילה, ווייל ער דרייט זיך, ביז אהער האט ער זיך געדרייט צווישן טמעלע זאכן, איז דאעש בטומאה, איז אזא מענטש, ער דארף האבן א טבילה פאר ער קומט אריין, אבער סתם קל אדם, א נארמאלע מענטש וואס דרייט זיך נישט צווישן טומאה, פאר אים איז נישטא קיין שום סיבה פארוואס ער מוז פארן אריינגיין אין א זארע פארוואס ער זאל מוזן האבן א טבילה, ס'איז אקעי, דארפסט נישט האבן קיין טבילה, ס'איז אלעס אקעי, ס'איז פיין, אוודאי דו ביסט א טמא'נער מענטש פאר דעם מוזטו גיין מטהר זיין, און אוודאי דו ביסט א מצורע ווייטער פאר דעם מוזטו דיך מטהר זיין. אבער דער מענטש, א סתם א מענטש, וואס קומט אריין אין די עזרה, ער האלט איך בין בחזקת כשרות, קען אריינגיין אין די עזרה אן קיין טבילה. האבן בעצם דא דא דריי שיטות, בין זומא מיט רבי הידא, וואס זיי ביידע האבן געהאלטן אוואדע דו מוזט האבן א טבילה, די שאלה איז נאר געווען, ווי בין זומא זאגט ס'איז א דאורייתא, מה שאין כן רבי הידא זאגט ניין ס'איז נאר א דרבנן. שפעטער האבן שיטת רבנים וואס זיי האבן געהאלטן ניין, א נארמאלער מענטש דארף נישט האבן קיין טבילה, ער דרייט זיך נישט צווישן טמא'נע זאכן, איז ווען ער האלט אז ער איז טהור איז ער טאקע טהור, און פארגייט אריין די אזהרה מוז נישט האבן קיין פרישע טבילה. איז מיט דעם לאמיר יעצט אנהייבן די לעצטע צוויי שורות דף לד עמוד ב'. אמר ליה אביי לרב יוסף, פרעגט אביי א קשיא צו רב יוסף, און ער פרעגט אים אזוי, טבילה זי, די טבילה וואס אונז האבן דא געזאגט, פאר כ'קום אריין די אזהרה, און מיר גייען דא לפי שיטת רבי יהודה, מדרבנן מוזטו האבן א טבילה, כדי טאקע מאכן זיכער דו ביסט טאקע טהור. וויל איך א מינוט פרעגן דער טבילה חוצץ, אוי איינער חוצץ אז איך האב אזאך אויף מיך, עפעס א חציצה, שטערט מיך דאס? אדער פשט איז די גאנצע טבילה איז בעצם נישט לשם טבילה? אוודאי זיך גיין נארמאלע טבילה, אוודאי חציצה איז א ריזיגע פראבלעם, און פארקערט די גאנצע טבילה איז גארנישט ווערד, אבער דא היות מיין טבילה איז דאך נישט לשם חציצה לשם טבילה זיך מטהר זיין, מיין גאנצע טבילה איז דאך נאר זיך איבערצוחזר'ן, בין איך טאקע א תורה'דיגער מענטש? לאמיר זיך איבערטראכטן נאכאמאל, לאמיר איבערקלערן נאכאמאל. עס קען זיין פאר אזא סארט טבילה האט מען אבער נישט געזאגט דו דארפסט מקפיד זיין אויף יעדע גרויסע יעדע יעדע פרט מיט יעדע קלייניקייט, אוי איז דאך חציצה. די ווארט איז פשוט אז דו האסט צוריק געדענקן בין איך א טמא'נער מענטש צו נישט. און פאר דעם פרעגט ער חוצץ? אוי איינער צו חוצץ? שטערט מיך יעצט א חציצה? און פאר דעם די טבילה איז גארנישט ווערט? אדער ניין, די עיקר פוינט איז זיך איבערצודערמאנען, איבערחזר'ן בין איך טאקע טועה? צו דאס יא חציצה צו נישט, דאס מאכט מיר נישט קיין חילוק. אמאליי האט אים געענטפערט כל דתיקן רבנן כעין דאורייתא תיקן. זאלסטו וויסן, הגם בעצם די גאנצע תקנה איז נאר זיך איבערצוחזר'ן, צו טאקע מאכן זיכער דו ביסט טאקע טועה, אבער כל דתיקן רבנן כעין דאורייתא תיקן. דאס הייסט ווען איך גיי דא זאגן, איך גיי דיר מאכן א פריש תקנה דו מוזט האבן טבילה, מיינט דאס דער טבילה אזוי ווי א געהעריגע דאורייתא'דיגע טבילה, מיין תקנה דרבנן איז די זעלבע סארט, די זעלבע כח, די זעלבע סטייל תקנה ווי דאורייסא. מיט דאורייסא אוודאי אז מחיצה איז א פראבלעם, איז פאר דיך איז מחיצה אויך א פראבלעם. פארוואס ווייל כל דתקן רבנן כעין דאורייסא תקן. אמר לאביי לרב יוסף, זאגט אביי צו רב יוסף, לאמיר דיר פרעגן נאך א שאלה, ביה במקצת שמע ביה אוי לא? ווען איך קום אריין מיט א מעשר אריין אין די אזהרה, הייסט עס אריינגעקומען? הייסט עס אז פארדעם מוז איך האבן א טבילה? אדער ניין א מעשר איך לייג אריין א האנט, דאס הייסט נישט אריינקומען, פארדעם דארף מען נישט האבן קיין טבילה? יעצט די שאלה איז דא בכלל לפי וועם פרעגט מען? תוספות וויל זאגן, די קשיא איז ווייטער די זעלבע קשיא, לפי רבי דער וואס ער האט געהאלטן די גאנצע זאך איז נאר א דרבנן, איז מיין שאלה איז יעצט ווען איך קום אריין מיט א משי, פעלט אויס א טבילה, אדער ניין ס'פעלט נישט אויס קיין טבילה? אנדערע וועלן זאגן ניין, די קשיא איז שוין לכולי עלמא. אפילו לפי בן עזאי וואס האלט אז די טבילה איז א דאורייתא'דיגע טבילה, מיין שאלה איז דא ווען איך קום אריין מיט א משי, הייסט עס אריין געקומען, אדער ניין הייסט עס נישט אריין געקומען? אויב עס הייסט אריין געקומען דארף איך האבן א טבילה, אויב דאס הייסט נישט אריין געקומען, קיין טבילה דארפסטו נישט האבן. אמאליי זאגט מיר ר' יוסף, בהונות יוכיחי, די בהונות, די סם, פונעם מצורע, פון דארטן העל איך דיר ברענגען א ראיה. שעהאין ביה ב מקצת, דארטן העסטו זעהן אז אפילו מיט א משי אריין געקומען, דאס הייסט אריין געקומען. פארוואס? ווייל זינט האבן מיר געלערנט ותניא מצורע טובל ועומד בשער נקנה, אזוי ווי אונז האבן געלערנט די מצורע אויפן אכטן טאג, וואס ער קומט זיך יעצט ענדליך מטהר זיין, שטייט ער דאך ביים שער נקנה, און סך הכל לייגט ער אריין בהון ידיו מיט בהון רגליו. איז נאכאלץ זאג איך אים זאלסטו וויסן, אויפן אכטן טאג, פאר דו קומסט, מאך זיכער דו גייסט אין מקווה. זעה איך דאך פון דא אז רבנן שיקן איהם צום מקווה אויפן אכטן טאג, הגם ער קומט נישט אריין אינגאנצן, זעהסטו פון דא אז אפילו דו לייגסט אריין א פינגער, דו לייגסט אריין א משהו, דאס הייסט אריינגעקומען. יעצט איינסטו פרעגן איין מינוט, דאס איז שיטת די רבנן, רבנן האבן געהאלטן אין מצרים איז אריינקומען און אים איז ער ערשט גיין אין מקווה, אבער רבי איד האט דאך נישט געהאלטן אזוי, רבי איד האט דאך געהאלטן אז זיי קענען קומען אן קיין מקווה, איז וואס דיין גאנצע ראיה? נאר די תירוץ איז, רבי איד איז זיך נאר חולק אויפן מצורע, ביי מצורע האט ער געהאלטן, איין מינוט, דו ביסט נעכטן געווען אין מקווה, נאכאמאל גיין היינט? אויף דעם זאגט רבי איד דאס פעלט נישט אויס, אבער סתם א פרעמדער, סתם איינער וואס קומט אריין, און ער לייגט נאר אריין א פינגער, אוודאי איז רבי איד אויכעט מודה אז ער דארף האבן א מקווה, און פאר דעם זאגט רבי יוסף זעסטו דאך פון דא אז אפילו איך לייג אריין נאר א פינגער, אפילו איך לייג אריין נאר א משי, דאס הייסט אריינגעקומען, און פאר דעם דארפסטו האבן א מקווה. יבואו לי פרעגט די גמרא נאך א שאלה, מאי שיעשה סכין אריכה וישחוט, וואס איז טאמער א מענטש איז מחליט אריינקומען אין א זאל דאס וויל איך נישט, וואס יא, איך וויל שעכטן א בהמה, איך וועל מיך מאכן א גאר לאנגע מעסער, איך וועל שטיין אינדרויסן, און אזוי וועל איך שעכטן מיין בהמה. און די שאלה איז יעצט, הייסט עס א זאך, הייסט עס איך דארף האבן א טבילה, אדער ניין דאס הייסט נישט קיין טבילה. און די גמרא שמועסט עס אויס, און זאגט די גמרא אזוי, כי באו לבן זומא, די שאלה איז סיי לפי בן זומא וואס ער זאגט, מדאורייסא מוזטו האבן א טבילה, און תבואה לרבנן, די פליגעליי דרבי הידע. און די שאלה איז אפילו לפי רבנן וואס זיי האלטן, נארמאל א איד קומט אריין די אזהרה מוז ער נישט האבן א טבילה, דא איז דא א שאלה אפילו לפי זיי אפשר דארף מען יא האבן א טבילה, די גמרא שמועסט עס אויס, זאגט די גמרא אזוי, תו באי לבן זומא, די שאלה איז אויך לפי בן זומא, ווייל עד כאן לא מחייב בן זומא, קען זיין, ווען איז בן זומא מחייב, די מוזט גיין מדאורייסא מוזטו גיין אין מקווה פאר די קומסט אריין די אזהרה, קען זיין דאס איז נאר אלו לגבוי, איך קום אינגאנצן אריין אין די אזהרה, איך שפאציר מיך אריין, אויף דעם זאגט מען זוימער איי מינוט, דו ביסט דאך נישט ערגער ווי דער כהן גדול, רבי איד, גיי אריין אין מקווה און גיי דיך טובל. אבל לא בראוי לו, אבער קען זיין מען זוימער איז מסכים אז איך בלייב אינדערויסן איך קום בכלל נישט אריין, נאר איך לייג אריין א מעסער, איך, מיין האנט, גארנישט איז אינעווייניג, אויב אזוי איז דאס אקעי. און הגם ס'איז אינטערעסאנט צו באמערקן רש י זאגט כאילו אז ער לייגט אריין די האנט, אבער לכאורה זי לייגט אריין די האנט אויף די זעלבע שאלה וואס מען האט שוין פריער געפרעגט, און פאר דעם זאגט דער רשש דא אז ס'קען נישט זיין אז ס'מיינט ער לייגט אריין די האנט און ער וויל שעכטן די בהמה, ווייל דאס איז די פריערדיגע שאלה געווען, און דאס האט מען שוין געענטפערט. נאר די שאלה איז יעצט איך שטיי מיט א לאנגע מעסער, דא קען זיין אפילו לפי בן זומא, למעשה קומט עס נישט אריין, קען זיין בן זומא איז מסכים מען דארף נישט האבן קיין טבילה. אוי דילמא, אדער ניין, אסור להמשיכה. קען אבער זיין, בין זומערט יא מחייב זיין פאר טבילה, ווייל קען זיין אז די מינוט איך שעכט און איך העל מיך נאכשלעפן דורכן מעסער למעשה כ'על אריין קומען, און למעשה האסטו עובר געווען א דאורייתא, האסטו עובר געווען אויף א עשאי. פארדעם האב איך דא א צד אין בין זומער, קען זיין יא ס'איז דא א צד צו זאגן ער מוז האבן א טבילה, אויף א אנדערע זייט דא א צד ניין קען זיין ער דארף נישט האבן קיין טבילה. זאגט די גמרא ווייטער, תיבאי לרבנן דפליגי ליה דרביהודה, די שאלה האב איך אויכעט לפי רבנן, וואס זיי קריגן זיך מיט רביהודה, און זיי האלטן נארמאל דארף מען בכלל נישט האבן קיין טבילה, ווייל עד כאן לא כאמרי רבנן הוא סם דלא כאובה דעבודה, קען זיין, ווען זאגט רבנן דו דארפסט נישט האבן קיין טבילה, דאס איז דווקא וויבאלד דו מאכסט נישט קיין עבודה, דאס הייסט כ'זאג די מסורה, דו דארפסט האבן א טבילה ווייל דו דרייסט דיך צווישן טומאה, דו דארפסט האבן, אבער א נארמאלע איד דארף נישט האבן, דאס האט מען נאר געזאגט ווילאנג ער שטייט דארטן און קוקט ארום און טוט גארנישט, פארדעם זאגן רבנן, קיין טבילה ניין דאס פעלט נישט אויס, אבל הכא דקא עובד עבודה לא, אבער דא וואס ער גייט דאך יא מאכן עבודה, ער גייט שעכטן א בהמה, קען זיין אפילו רבנן איז מודה, דו קומסט מאכן אן עבודה, דאס איז שוין א אנדערע מעשה, דא דארפסטו יא האבן א טבילה. אוי דילמא לא ישנו, אט זאג איך ניין, ס'מאכט נישט קיין חילוק, למעשה רבנן האלטן דו האלטסט דיך פאר א תורה'דיגע מענטש, גלייב איך דיר דו ביסט טהור, איך האב נישט מורא אפשר ביסטו טמא, צו דו מאכסט יא עבודה מאכסט נישט עבודה מאכט נישט קיין חילוק. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, טייקי, איך ווייס נישט וואס די תירוץ איז, דאס הייסט האסט געהאט א שאלה סיי לפי מי זעמא, האסט געהאט א שאלה סיי לפי רבנן, און אויף דעם זאגט די גמרא, ביידע איז איך ווייס נישט וויאזוי צו ענטפערן. זאגט די גמרא ווייטער, איז געשטאנען די משנה חמש טבילות ועשרה קידושין טובל, זאגט די גמרא תני רבנן, חמש טבילות ועשרה קידושין, פינף מאל גייט ער זיך טובל די כהן גדול אויף יום כיפור, צען מאל גייט ער האבן קידוש ידיים ורגליים אויף יום כיפור, טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולן בקודש, בבית הפרווה, זאלסטו וויסן די אלע טבילות זענען אינעווייניג ביי קודש אין די עזרה אינעווייניג, העכער די בית הפרווה. אונז האבן שוין געשמועסט, לאמיר נאכאמאל אריינשפאצירן אין בית המקדש, ערשט קום איך אריין די עזרת נשים, כ'גיי ארויף די פופצן טרעפן, קום איך אדורך צו שער ניקנור, און איך קום אריין צו די עזרה אינעווייניג. כ'דריי מיך לינקס יעצט צו מיין דרום זייט, זע איך דארטן דריי צימערן, די מיטלערע צימער הייסט בית הפאווע, העכער דעם א שטאק העכער דעם, איז דא א מקווה, און דארטן האט זיך די כהן גדול גע'טובל'ט. חוץ מראשינו, חוץ די ערשטע טבילה פונעם טאג, שהיתה בחול, יענע איז געווען א טבילה וואס איז געווען בחול, דאס איז נישט געווען א חלק פון די עבודה, דאס האט נישט געדארפט זיין אינעווייניג בקודש, נאר עס איז געווען בחול, ווי איז דאס געווען, שהיתה בחול על גבי שער מים, עס איז געווען העכער די שער מים, אויבן אן איז געווען א מקווה, און ווי די גמרא זאגט, ובצד לשכות הויסו, ווי מען זעט דאס איז געווען לעבן זיין צימער, דאס ביסטו א בילד פון אויבן, דאס הייסט לעבן זיין צימער ווי ער איז געווען, דארטן האט ער געהאט נאכאמאל א מקווה, און אין די פרי די ערשטע טבילה, וואס דאס איז נישט בעצם געווען א חלק פון די עבודה, דאס איז נאר געווען אויף זיך צוצוגרייטן, כדי צו קענען אריינקומען אין די עזרה, איז געווען די טבילה אינדרויסן בחול. אמר אביי, זאגט אביי, שמע מינה, עיין אתמ, גבוה מקרקע הזרה שלוש עשרים ושלוש אמות. זאגט אביי א אינטערעסאנטע זאך. איך האב דא א מקווה וואס איז אויבן אויפן דאך. יעצט ווי קומט אן די וואסער אריין דארטן? ס'קען דאך נישט זיין סתם וואסער וואס איך גיי דא שעפן. אלא מאי כ'מוז דאך האבן א קוואל וואסער. ווי קום איך אן די וואסער צו דארטן? דאָרט איז געווען אַ קוואַל, ס'איז געווען דער אײַן דאָרטן, ס'האָט געהייסן אײַן איטעם, פֿון דאָרטן איז געקומען דער וואַסער. אָבער זאָלסטו וויסן, כּדי ס'זאָל קענען אַרויפֿקומען אויף אַזוי הויך, מוז זײַן, אַז ס'איז געווען העכער די אַזאָרע מיט דרײַ און צוואַנציק אמות, און פֿאַר דעם האָט דער וואַסער געקענט אָנקומען דאָרט צו יענער דאַך. און איך וועל דיר מאַכן דעם חשבון. זיי טענהן אַזוי. אונדז ווייסן מיר, כּל הפּסחים שהיו שם, גבהים עשרה ממה, ורחבן עשר אמות. מיר ווייסן, די אלע טירן אין בית המקדש זענען געווען הויעך צוואַנציק אמות, און ברייט זענען זיי געווען צען אמות, חוץ משל אילם, חוץ די טיר דארטן ענטרענס אריינצוגיין צום אילם, ווי די מנורה איז געשטאנען, ווי די שולחן איז געשטאנען, ווי די מזבח הזהב איז געשטאנען, יענע איז געווען ברייט צוואַנציק אמות און הויעך פֿערציק אמות. יעצט, ותניא, און נאך א זאך ווייסן מיר אונז האמיר געלערנט, אין פסוק שטייט ורחץ בשרו, אין פסוק שטייט ורחץ במים את כל בשרו, דאס הייסט די גמרא ברענגט נאר די ערשטע ווארט און די לעצטע ווארט כאילו ורחץ בשרו, דא מיינט צו זאגן ורחץ במים את כל בשרו. דרש'ן איך פון דעם ביי מים, מיינט עס במאי מקווה, ס'איז ביי מים, די וואסער, דאס איז נישט סתם וואסער וואס איך בין געקומען איך האב דא אריינגעגאסן, דאס איז ספעציעלע וואסער, ס'איז די מים מקווה וואסער. אין פסוק שטייט כל בשרו, מוז דאס זיין מים שכל גופו עולה בהן, ס'קען נישט זיין סתם נאר אביסל וואסער, ס'מוז זיין א וואסער וואס די גאנצע גוף קען אריינגיין אויף איינמאל. יעצט לאמיר מאכן א חשבון וויפיל דארף איך האבן דערפאר, וכמה הן? זאגט ער אמה על אמה, איך מוז האבן א אמה אויף א אמה, ס'הייסט א סקווער, ברום ג' אמות, הויעך דריי אמות, דאס איז א סייז פון א מקווה, ושאר חכמים מאי מקווה ארבעים סאה, די חכמים האבן משער געווען, גייסטו אנפילען א אמה על אמה, ברום אמה, קום איך אן צו פֿערציק סאה. יעצט לאמיר מאכן דעם חשבון. איך האב דא א מקווה וואס איז העכער א טיר. יעצט די טיר איז זיך הויעך צוואַנציק אמות. עס דארף איך האבן כאטשיג אמאל צוואַנציק אמות. די מקווה אליינס, כדי אנצופילן די פֿערציק סאה, האבן געזאגט איז אמה על אמה, אבער הויעך דריי אמות. דארף איך צולייגן נאכאמאל דריי אמות. איז פאר דעם זאגט אביי, זעסטו דא אז די מיה, כדי עס זאל אריינקומען אין די מקווה, מוז זיין אז עס איז געווען כאטשיג הויעך דריי און צוואַנציק אמות. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, והעיקר עמא תקרא ועמא מעזיבה, ס'איז זייער שיין און וואויל, אבער איין מינוט דו האסט פארגעסן א חלק דא, ערשטנס, דער טויער דא, דער שער המים האט דאך א דאך פון אויבן, די דאך איז געווען ברייטער עמא, און חוץ דעם, דער מקווה אליינס כדי צו קענען האלטן די וואסער, מוז דאך אויך זיין א שטיקל ברייט, איז דאך אויך א אמה ברייט, אויב אזוי דארפסטו דאס צולייגן בעצם נאכאמאל צוויי אמות, איז אויב אזוי קום איך דיך אן צו פֿינף און צוואַנציק אמות, וואס זאגסטו מיט דרײַ און צוואַנציק אמות? און אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, שערים דבית המקדש כיוון דשיישינן היא במשי אבדה ליהי, די טירן אין בית המקדש האט מען געמאכט דארט פון שיש פון מארמאר, ס'איז געווען אסאך א דינערע מאטעריאל אבער א שטארקע מאטעריאל, האט מען נישט געדארפט האבן קיין אמה ברייט, ס'איז געווען געדעקט מיט א משי, פאר דעם איז געווען א דינע פלאטע, א דינע פלאטע צו מאכן די דאך פונעם טיר דארטן, די דאך פונעם טויער, חוץ דעם נאכאמאל א דינע פלאטע פאר די מקווה אליינס, קומט אויס אז אביסל מער איז געווען. אויף דעם פרעגט די גמרא, איך פארשטיי ס'איז נישט געווען פֿינף און צוואַנציק, אבער עיקר היכ משי, למעשה עפעס איז דאך יא דא, די שיש נעמט דאך אויך פלאץ, פיין, נישט קיין אמה, אבער ס'נעמט פלאץ, און וואס העסטו מאכן דערמיט, למעשה דו זאגסט מיט דרײַ און צוואַנציק. אויף דעם זאגט גמרא, כיוון דלא הוה אמסא לא חשיבא לה, גיי רעדן די קליינע נאמבערס, פון דעם רעדט מען נישט, ס'איז געווען א אמה, זאג איך אקעי ווייס איך געווען דריי און צוואַנציק, פֿיר און צוואַנציק, פֿינף און צוואַנציק אמות, מען רעדט פון א משי א שייש פלאטע, ס'איז צו ווייניג, פון דעם רעדט מען נישט, און פאר דעם לא חשיב לה, אבער בעצם ביסטו גערעכט, ס'איז געווען א משי העכער כדי די וואסער זאל קענען אריינקומען.

און גיי נישט דא מאכן א טעות בטעות העסטו אריינקומען, דו ביסט זיך צוגעוואוינט מיט די שמונה בגדים, מיט דעם מאכסטו דיין עבודה, און בטעות דא יום כיפור העסטו אריינקומען דא האסטו צוטראגן דיינע אלטע קליידער, דיינע נארמאלע קליידער. כדי דיך צו דערמאנען, זאגט מען, ווייסט וואס לאמיר דא מאכן אלע שול בידס, איז דאס צו דאן האט מען געמאכט די בידס. איז אויך אין ארמ ד די זעלבע תירוץ ווי רב כהנא האט גענוצט, און מען נוצט נאך די משנה אויך, שיקיש העבודת היום בבגדי בידס, מען זאל געדענקן, ער זאל זיך דערמאנען, אז די בגדי בית, דאס איז די קליידער וואס ער דארף טראגן דעם יום כיפור, האט מען אויפגעהאנגען א ליילעך, וואס די ליילעך איז אויך געווען של בית, כדי ער זאל זיך דערמאנען, אז עבודה היינט נישט אזוי ווי א גאנצע יאר.